O! Helo! Fi sy 'ma eto. Rŵan, dwi newydd fod yn sgwennu llythyr at Siôn Corn. Gobeithio neith o gyrraedd mewn pryd, 'de. Dwi'n meddwl mod i 'di bod yn reit dda flwyddyn yma. Wel, dwi 'di golchi nwylo lot, dwi 'di bod yn gwisgo mwgwd pan fy raid, a dwi 'di bod yn cadw 'mhellter. Two metres, two metres! Felly dwi'n meddwl fydda i ar y rhestr iawn. Ond dwi'm yn gwybod am lle o'na de. Na ddo, ollwng rhech a trio beio llgoden. Felly dyma ni'n ei atgoffa fo am y stori am yr hogyn bach oedd yn deud celwydd o hyd. Da chi'n cofio? O, na ydach? Wel, gadewch i mi eich atgoffa. Tydi hyn yn lyfli. O'r diwedd, cael bod efo'n gilydd unwaith eto, yn ein bybl. Dwi'n licio bybls. Ie, os ti'n gweud. Ond mae well gyda fi bubbles mewn hot tub! O, dwi'n caru campio. Fel arfer fydda i jyst yn defnyddio 'nghragen, ond mae hyn yn gymaint gwell! Haa! O, yr awyr iach yn Te Llew! Hei, mae fe'n atgoffa i o wersyll Llan Llygod. O'n i yn Llys Caws Caled. Ho ho ho ho! O'dd e'n drewi. Dim cynddrwg ar dy drad cawslyd di, cofia Llew. Ho ho ho ho! Caws drwg ddyn. Ta beth, yym, o's unrhywun di dod a unrhyw beth i ni cael neud? Fel, cardiau? Dobl? Carw gallai i hela? Hyrr! O, dôn am carw yn Aldi. Ond mae hyn yn braf, tydi? Jyst cael clonc efo'n gilydd. Dach chi eisiau what's it? Sdim blas creision cig 'da ti, oes e? Fel bacwn neu cig eidion barbeciw? Nag oes, sori. O, hwnna! Crwban! Paid symud! Be' sy bod? Ma' rhywbeth ar ysgwydd Crw Bappo! Ma' fe'n achub i! Coryn mawr blewog! Gwna! Helo i ffwr! Helo i ffwr! Twyllys i chi! Dyw hynny ddim yn ddoniol! Dyle crwban ddim fo' mor hygoelus. Nadw i. Dwi'n bita pysgod. Byhafiad dy hun a nid y llew. Ddyled ti ddim dweud celwydd, gall y canlyniadau fod yn ofnadw. Iawn, iawn, mae'n ddrwg da fi. Yy, drycha, na i yy flasu un o dy whatsits di. Y crwbs! Bwrodd e ar ei gefn! O, o fedra i ddim! Dwi'n styc yn y s- sach cysgu ma! O, llew! Llew! O na. Llew? Ches i'm cyfle i ddweud cymaint o'n i'n dwli arno fe. O, oddach chdi? Wel na, dim rili, mae fe yn y sgript yndyw e? O, o'n i'n dwli arno fe! Dwysais i chi eto! Oedd eich gwynebau chi yn bictiwr! I chi newydd cael eich llewio! Bŵm! Llew? Ti'n ddi-gwilydd! Am beth ffuedd i wneud? Be? S'mod ti'n dwli arno fi mwyach? Hilarious! Ah, na gyd fi'n trio neud yw diddanu fy hunan. Wel nid dyna'r ffordd. Ella dylen ni ddiddanu'n hunen drwy ddeud stori wrth ein gilydd. Oh, ie, Crwbs. Syniad gwych. A wy'n credu bod ni'n gwybod pa'r un hefyd, ond dyn ni, eh? Stori arswyd. Ha! Sdim byd yn codi arswyd arna i. I fi'n gwylio ffilmiau arswyd gyda fy mrecwast, gyda'n Cheetabix. Wy'n codi braw ar y bwganod. Wy'n rhoi ysgytwad i'r ysbrydion. Wy'n chwarae'r xylophone gyda'r zombis. I fi 'di gwylio pob pennod o Stranger Things a nes i ddim cuddio tu ôl i gobennydd unwaith. Huh? Wel gawn ni weld be ti'n neud o hwn de! O ia! Iawn ta. Ffwr a ni! Y bachgen a'r blaidd. Ar y seiat, i fi moyn cymryd rhan tro ma, a fi moyn y rhan fwyaf. Y llew a'r blaidd. Un tro, roedd yna fachgen. Fi! Yn gofalu am braidd o ddefaid. Roedd ei dad yn meddwl ei fod o'n ddigon cyfrifol rwan i ofalu amdanynt. Ond beth os ddeith blaidd? Beth ddau wedyn, fy nhad? Wel, galw am danaf ac mi fyddai dyty wap. A paid a pigo dy drwyn, fydd dy brains yn cwmpo mas. Nawr cofia, os weli di flaidd, jes galwa, Blaidd! Blaidd! Ond roedd y bachgen yn anniddig, yn dechrau diflasu. Doedd o'm yn gwybod be i wneud efo fo'i hun. Diflas oedd gofalu am ddefaid. Wel, dyn nhw'm yn gwneud llawer o'n byd ar wahân i ddeud me, bita gwellt a tyfu gwlân. Felly dyma'r bachgen yn dechrau codi ofn arnyn nhw. Ba! Ba! Mynd sos! Saws mintis! Ww, cynod i sil i chi! Ond nath y defaid ddim ymateb. Wel, defaid dyn nhw'n de. Dyn nhw'n siarad nac dyn. Sna'n llawer o anifeiliaid yn siarad nag oes. Chwaraeodd gerddoriaeth ar ei ffôn a trio cael gêm o Candy Crush. O, ond ath i fatri o'n fflat. A dyma'r bachgen yn pwdu. Diflas. Diflas. Boring. Yna, fe gafodd syniad. Do ddim yn syniad Neis iawn. Ond syniad fyddai'n help iddo fo anghofio y diflasgod. Beth am bach o hwyl? Help! Help! Blaidd! Blaidd! O, gallai rhywun yn helpu! Fy nhad! Blaidd? Ym mhle? Ym mhle fy mab? O, diolch i'r drefn dy fod ti'n ddiogel. Nawr ble mae'r blaidd ma? Twyll es i chi! Ha ha! Beth? Does dim blaidd? Nagos, dylech chi ni gweld eich gwyneb chi. O'n i'n meddwl dy fod ti mewn perig. Nadw. Allai orffen nawr. Allai fynd gytre o ar e Fortnite. Na, rhaid i ti gargo'r praidd liw nos. O, sôn yn deg. Wedi bod ma am flynydde. Ti wedi bod ma am bum munud nawr. Carcar praidd yn ofalus Nhw yw ein bywoliaeth ni. A bihafiad ni'n anni ni, neu, neu, neu, neu fyddai'n gweud wrth dy fam. A phaid y pigo dy droi'n bydd y brains yn cwmpo mas. Felly roedd y bachgen ar ben ei hun unwaith eto. Dychmygodd chwarae pel droed efo'r defaid. Merthyr yn erbyn Bala.

Dim doniolis i ti am wythnos gyfan. A wy'n mynd i weid i dy mam. Bydd rhaid i ti fita dy llysiau i gyd. Bydd cabbage a sprouts a pynas, popeth. Nawr, bihyfia dy hunan. A paid â gwastraffu'n amser i gyda dy ware wic wiw gellwaerus di. Ware wic wiw? Unwaith yn rhagor, roedd y bachgen ar ben ei hun, ac yn gweld ei hun yn glyfar. Yna, clywodd sŵn rhywbeth tu ôl iddo. Brigyn yn clecian. Ochenaid. Sŵn rhywbeth dychrynllyd yn stelcian yn y diwch. Teimlodd bresenoldeb. Ac roedd na arogl rwan. Arogl llaeth anghynnes. Arogl gwaed wedi sychu. Roedd y bachgen yn dechrau teimlo'n ofnus rwan. Dechreuodd ganu er mwyn gysuro'i hun. Pwy sydd ofn y braidd mawr cas? Y braidd mawr cas. Yna, teimlodd anadl poeth ar gefn ei wddw, a poer gwlyb wrth i dafod hegar lyfu ei foch. Ac yn ara, Yn ara deg, fe drodd i weld... Mae'n ddrwg 'da fi, i fy nhad, i'r dafad, i bawb. O, o, mae'n ddrwg iawn 'da fi am popeth sy' 'di digwydd, ond mae hi o'dd y cyfan. Achos pan fi 'di gweud celwydd, 'na pam 'yn ni 'ma nawr, yn oer. ac yn llogi ac yn cael yn hela. Rwy'n caru chi, Mam a Dad. Rwy mor sori. A ni welwyd y bachgen bach byth eto. Ti'n iawn, Llew? Odw. Pam? Ww! Aah! O! O! Ti'n y wic wrew, ware wic. O, tyd dy flaen, llew, cwlia lawr. Dim ond stori ydy hi, ynde? Wel, ia, ynde? Ond, ti'n gweld pa mor bwysig yw i ddim i ddweud celwydd? Neu by' ni ddim yn dy gredu di pan ti'n dweud y gwir. A shwd allwn ni gredu rhywun sy'n dweud celwydd drwy'r amser? Ia, wel, ella 'sa ti'n licio gofyn yr union gwestiwn yna i'r Llywodraeth Dorïaidd presennol! Be? O, dim byd. Ie, wel, gonestrwydd sy orau bob tro. Wedyn, fe allwn ni i gyd ymddiried yn yn hunain ar y daith sydd o'n blaenau ni. Chi'n iawn. S'moyn byd i weu celwydd mwyach. So fe werth e. Hawdd y stori yna yn erchyll. Felly dim mwy o gelwyddau, Llew? Gaddo? O, dw i'n addo! A sori am ware tricie arnot ti gynne. Mae ddim braf, yn dyw e, bod nôl gyda'n gilydd unwaith eto. Ffrindie. O, ffrindiau am byth! Ble bynnag yr awn. Beth bynnag newn ni. Ddown ni drwy hyn, gyda'n gilydd. Ble bynnag yr awn. Fydd popeth yn iawn.

Felly cofiwch wan, mae Sean Corn yn checio i restr dwy waith. Mm. O, mae sgoden a llew di cyrraedd. Rhaid mi fynd. Cofiwch bobl. Byddwch yn dda. Byddwch yn ffeind. A Nadolig llawen i chi gyd!